Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc. Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija. u l-Kunsill Malti għall-Arti. Żewġt ibliet, żewġt djar storiċi u n-nies li għexu fihom fil-programm tal-lum.

Fil-belt kapitali antika tal-Irndina, fost binjiet storiċi illi hawn madwarna dejjem kienet taffaxxinani faċċata minn dawn illi kienet proprju din. Din hija dar residenza medjevali li oriġinarjament kienet tal-familja nobbli Falzon, infatti għalhekk għadha msemmija Palazzo Falzon. Grazzi għall-Fondazzjoni Patrimonju Malti, illum residenza bħal din ta' nobiltà Maltija nistgħu ngawduha aħna il-pubbliku Malti u barrani.

Bonġo, bonġo Claire. Tajba ħafna, grazzi. Serenità u xi ġmiel. Dana għalija jiena huwa post li meta tiġi apparti li mmur lura fi żmien, nitfa' daqsxejn serenità fil-ħajja maġla u cluttered ta' kuljum, vera? Eżatt.
Infatti huwa privileġġ anki li taħdem hawnhekk aħseb wara min jiġi apposta biex jara dal-ġmiel li għandna. Eh, huwa teżor illi ilu hawnhekk tmiemit sena hija dar allura tħossok li inti qed tiġi milquħ ġo dar ta' xi ħadd għax dinha kienet dejjem kien hawn eh, familji li jgħixu fiha matul iż-żminijiet u l-aħħar familja kienet il-familja Golxer li kienu ir-raġel u l-mara Olef u Nella u mbagħad peress li ma kellhomx it-tfal ħallewa għal pubbliku ġifieri filantrop biex ta' vera. E, allura, meta inti għandek dar antika Maltija, għandek il-valur ta' l-arkitettura, ġifiri naraw kif kienu jibnu kienu bravi ħafna, kienu jafu jibnu. Ġifiri għalek għaw ċertu serenita u koll. Il-għalix il- il-qalba tad-dar dejjem kienet il-bitħa interna. U infatti inti qed tgħid kienu jafu jibnu, naħseb il-prijorità tagħhom dak iż-żmien kienet iddur ma' spazju li jikkrea serenità, jiġifieri bħala dar mhux ħadd tagħmel palazz biex tkun abitabbli biss, imma ħadd għamlu biex jikkumplimenta il-paċi u s-serenità. Tinħass. fil-fatt. U l-arti li ttik il-paċi, sintendi u monija jina looking forward ħad tibda dawar nifti. Iva, minn li ħan nibdew. Bdejna minn fej li zjed parti li arjuża. Arjuża għandek id-dawl naturali, meta d-dawl li fuq anki l-ġebla Maltija, għandek ukoll partijiet fija fejn dejjem żdiedu matul iż-żminijiet, jiġri hawn mhux dejjem kien hekk 800 sena ilu, ovvjament anki bħala daqs kienet ħafna ikbar issa hija iżgħar. Imma Olaf Goischer, peress li hu kien artist u jħobb ħafna anki eh, l-istorja u l-arti, meta kien isifer u jogħġbu xi ħaġa eh, barra minn Malta kien qisu biex ngħidlek jagħmel bħala, jagħmel bħala. U għawek propju għanna dil-fontana, mux għagġabba minn barra, dina kien ra ġew monasteru, hemm ħafna kolonni, dan huwa monasteru ġifiri eh, ġewwa ġewwa sqallija. U għagħbitu eh, d-disinja u mbagħad eh, saret biex issir. Imma kollox ehm, bċertu gusto. Ġifiri, mux sempliciment poġi fontana, Allura dik komplimentat il-kumplament tad-dar. U saru ħafna tibdil bħal meta nagħmlu aħna meta tidħol ġo dar ġdida, tibda żid l-affarijiet tiegħek. Aħna nbidlu l-portier, dan kien jagħmel funtana, u eh, l-ispazju. Jiġifieri, allura li għandu sabiħ Palazzo Falson meta tiġi fih, bħal anki palazzi oħrajn li għandna Malta, illi tara l-arti dekorattiva, jiġifieri tara daw l-affarijiet mottivi anki pereżempju diżinji eh, da bħalu issib pereżempju Firenze, issib ġo djar jew palazzi oħra simili. Allura u kien qiegħed jipprova jimporta dawn l-idejat. U hija hija wkoll anke xi ħaġa li għandna aħna l-Maltin li aħna bħala poplu vera Maltin imma għanna ħafna influenzi bħala individwi vera bħala Maltin minn barra Ma bat għandek affarijiet, Kler, li huma ċangatura, għandek affarijiet li huma ta' Malta, għandek is-sena eh, tal-binja, ġiri għandek ħafna affarijiet li huma mbagħad eh, tradizzjonalment Maltin. Kler, din hija l-iktar parti antika tal-mużew. Ġifieri meta aħna għedna 800 sena. Il-binja oriġinali din kienet binja. Biċċa minna għax imbagħad kif qed ngħidu dejjem ikun hemm it-tibdil. U wieħed mill-ewwel jinduna eh, kemm saru tibdiliet u meta sar ir-restawr minn Fondazzjoni Patrimonju Malti, eh, ħallejna wkoll eh, biex ngħidlek x'kien qed jiġri billi ħallina fajt mikxufin biex inkunu nafu l-oli tas-saqaf kif kien eh, f'ċertu żmien u mbagħad għollew iktar. Allura għandek ħafna anki ehm, arkati eh, biex iżommu il-saqaf imma għandek isek ħafna affarijiet għaddejjin. Ħafna. Għaw l-artifatti u koll li kienet ninnota u konta periodi differenti. Iva, zgur. Iva, dina hija ngħidula refectory. Eh, din hija refettorju. Refettorju għax kien ikollok mejda twila, u jkollok ħafna nies. Bħal ma konna nkunu l-iskola kollha kollha spiċi fuq mejda twila. Ġiri qegħdina tiseħ rifettorja. Għaw e, diversi affarijiet ħelwin li wieħed jista' jista' nduruhom. E, e, imma kużita di qabel tgħidli dik, dik x'inhi? Jelle ma tixtaq. Għax jien tajjeb dik ma toħodx Kwieta npoġġuk hemmhekk. Jew kienu idendlu l-affarijiet tal-li kelli ġibuhom minn isfel kien hemm il-ċin. Dik qiegħda biex turi wkoll eh, il-foundations eh, kif kienu ġifri għandek il-ġebla, il-ġebel eh, ta' daqsijiet differenti, ma nafux fej kienet twassal, probabbli kienet anki kantina, allura ħallina parti minnha mikxufa biex wieħed jara. U ġin meta jkollna tfal ngħidulhom tmissu xejn. Mhux vera xejn tfala minn kien lejha jmorru żgur, żgur, eżatt ma tfal tiskanta hu. Imma huwa posta bih ukoll anke li jkun hawn it-tfal. Eh? Iva. Fatt jkun hawn ħafna tfal hawnhekk meta iva. tagħmlu diversi attivitajiet. Għax nagħmlu attivitajiet speċjali l-ispazji tal-mużew mhumiex qegħdin biss biex nuru l-affarijiet li hawn bħala kollezzjonijiet, Imma anki nużawhom biex it-tfal ikunu qed jagħmlu xi ħaġa ġo ambjent bħal dan, dejjem relatata mal-arti, mal-kultura tagħna, imma jkunu adattati għalihom. Meta kien sar restawr, inkixef dan il-bieb, dak kien magħluq. U din hija proprju il-bieb ta' barra antik li kien hawn qabel. Ġifieri parti miżjuda. Din kien ħares, ekku, din kien ħares ej barra. Għal fuq it-triq. Infatti hawn ukoll eh, biex ngħidlek eh, toqob fil-ħitan fejn juri li kien jidħol il-bieb biex jissakkar bil xi serratiet dak iż-żmien.
Din tiġi l-armerija, jiġifieri.
Kifet tara ġibarna dawna kienu f'postijiet differenti ġod-dar imdendlin, però mbagħad meta dan inbidel għal mużew, ġbarna l-affarijiet bit-temi. Allura l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-armerija qegħdin hawnhekk. U jkunu ta' perjodi differenti nimmaġina. Iva, perjodi differenti hawnhekk li hawn ġifieri għandek minn xwabel, mela. għandek anki armar sħiħ tal-daqs isu. Kavallini.
Biex ngħidlek vera ta' żmien l-assedju. Eżatt. Prototype tiegħu biex ngħidlek. Għandna xi ħaġa li hija Persian ukoll, għandek minn Persja. Dan ta' liema perjodu hu? Il-Kulatkad huwa tal-seklu dsatax, bejn wieħed u ieħor dak iż-żminijiet.
Di bla dubju l-kċina, u x'vera. Ija, l-kċina però m'għandi xejn x'nofrilek. Le, ma vera. Laqqas naqra loqma ħobb. Le, le, ma xejn. Però affarijiet li jimlew xorta waħda, xorta affarijiet interessanti. Hawnhekk għandna U l-kollezzjoni ta' affarijiet ta' ram u affarijiet li għandhom xaqsmu mal-ċina. Ma forsi xi ħaġa li ma tantx innotaw in-nies huwa propju Fejn għandna l-kantina fejn kienu jpoġġu l-imbejjed u l-affarijiet u l-temperatura naturalment tkun kiesħa.
Kiesħa. U meta jkollna xi attività fil-fatt nużawha wkoll b'dak il-mod. Tajjeb. Per eżempju xi wine tasting jew jkollna xi mm. attività. Ġifieri tużawha tista' tinfetaħ u tintuża. Eh, anki konf ngħidu nużaw l-ispazji ġieli għamilna fuq l-istorja tal-ikel matul iż-żminijiet u hawnhekk isiru seminars hawnhekk stess. Allura inti tkun qed titgħallem imma f'ambjent propju tiegħu. Tiegħu. Hemm il-forn hemmhekk. Għandek il-forn antik, għandek hawnhekk għandek ukoll għandek eh, il-fireplace. U fejn kienet fil-verità ma kienx hemm ġifieri jew forn jew fuq in-nar, ġifieri dik kien ikun il-borma. Ifimni u Olaf Golxer kif qed ngħidu kien iħobb ħafna affarijiet l-istorja. Allura hemm affarijiet li kien jużhom ta' kuljum u hemm affarijiet oħra li kollezzjoni. Fimtek.
Allura, eżatt, eżatt. Imma borom ma kienux niqsin ta' ġnijiet mill-għedna. Dejjem jikkollezzjona, però borma interessanti li qiegħda mwaqla ftit floli. U dina hija borma illi hija msewwija. U tagħti wkoll kif kien fiż-żmien meta kien jiġi l-għandir fit-triq u jsaqsi lin-nies hemm xi ħaġa tixwija u kulħadd jiġi u jsewwi jilu hu l-għandir kien jiġifieri kienu apparti mħabba ekonomija, però ara kemm kienu jirriċiklaw, kienu jdumu jużawhom l-affarijiet. U naħseb li għandna x'nitgħallmu wkoll naqra mill-passat. Interessanti.
Ara, tallimt, mela dan kien jintuża biex tqaxxar il-leħja, qed taraw ħaw fejn kien joqgħod hekk lon u kienu jqaxxrulu l-leħja. U hawn xi oħra interessanti, isma'. Dan kien il-hot water bottle ta' dak iż-żmien, jitfgħulu l-coal ovvjament fih u mbagħad jidaħħlu hekk biex isaħħan is-sodda.
Mela, Olaf kien artist. Kien ipinġi, kien fi żmien qisu l-1920 tardiv dak iż-żmien, kien ipinġi ħafna l-Italja, għax hu hemmhekk kien joqgħod. Kellu grupp ta' ħbieb li huma artisti, kien jisimhom Confraternita della Pipa, dawk kollha kienu jpejpu, però kienu l-gost tagħhom li jpinġu, ħafna minnhom kienu artisti tajbin ukoll, u hu tgħallem ipinġi u kien imur ħafna barra fil-kampanja. Dawn huma pitturi li għamel hu għadna kif irrestawrajniehom, fil-fatt tara anki l-kulur tagħhom kemm hu seren u kollha nistgħu il-pipi bax kellu l-kollha tidem kien ikun bil-pipa u u dawn xi affarijiet tiegħu wkoll U dawn għandna l-kpipel tiegħu u affarijiet oħra b'dawn huma Id-diżinji li kien ipinġi.
Din ovvjament hija kamra imsakkra u protetta sew għaliex hawnhekk hawn ħafna fidda, fidda prezzjuża, fidda li qas tista' tikkwantifika kemm hi ta' valur, u qed nieħu pjaċir nosserva xi biċċiet differenti li huma minn perjodi u minn pajjiżi differenti, anke minn fejn huma magħmulin. Caroline qalt li għandna mill-Franza, mill-Ġermanja u anke hawn fidda ta' Malta wkoll.
Issa Claire, hawnhekk tilgħin l-ewwel sular. jiġifieri l-Piano Nobile, dan inbena fis-seklu ħmistax u għandna wkoll jiġifieri x-dokumenti li juruna min ħadem fuqu, jiġifieri li d-dar kienet qiegħda tespandi. Naturalment il-kuluri anki tal-ħitan huma ta' kif kienu jkunu dak iż-żminijiet, allura għandek ċertu anki l-għajnej joqogħdu tajjeb ħafna għandek dawl naturali. Apparti l-arloġġ tal-lira qed nara ħafna hawnhekk il-bastimenti u x-xenarji forsi tal-gwerer ta' perjodi meta minna kien hemm xi battalji. Hawnhekk hawn anki battalji li jikkommemoraw battalji ta' żmien il-kavallieri għalkemm saru iktar tard. Għandek ukoll xeni ta' bird's eye view tal-port il-kbir u anki lil Islalberg u Bormla, ġifieri għandek ukoll barra l-valur fl-arti, għandek ukoll perspettiva li kienet għadha dawn ma kellhomx minn fejn jaraw minn daqshekk għoli, ġifieri inti qed tara ċatta imma mbagħad l-artist qiegħed ipinġiha qisu ġej minn fuq. In-nannu ta' Olaf Golscher kien ġiesu f'nofs is-seklu 19 hawn Malta ehm, sar iħobb mara Maltija u żewwiġha ġifieri hu kien Żvediż Iżżewweġ mara Maltija u hemmhekk li beda il-taħlit tal tal Ma kontx naf, wara ġifieri oriġinarjament jiġifieri iva. minn hemm beda t-taħlit. Ekku.
Mela, din il-kamra għandha ħafna affarijiet żgħar li huma ta' preġju, huma l-iktar ħaġa prezzjuża, anzi fil-mużew kollu, propju qiegħda ġod il-kamra li huwa orloġġ, l-arloġġ li eh, kien magħmul minn arruġġar famuż ħafna, Roben, Hu li għandu speċjali li flok għandu tnax-il siegħa għandu għaxar sigħat. Qatt ma smajta di. Din din ma ġiex inventata għal xej, fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienu diġà anke qabel qegħdin jippruvaw jaraw kif se jneħħu il-kalendarju Gregorjan u jagħmlu kollox metriku. Kollox allura għandek l-għaxar sigħat, għaxar tijiem, kollox kollox fuq għaxra. Ma rnexxilhomx. Darba Franċiżi ma rnexxilhomx. Għaxra id-dinja seba' tijiem.
Kif tista' tgħidlu Franċiż, ħieħu paċenzja, mhux ħana noħolqu faċra. Imma insomma, di ma rnexxilhomx il-Franċiżi. Eh, allura, eh, iva, iva, dak huwa preġġat ħafna, Ftit hawn bħalu fid-dinja, il għaliex ma kienx hawn iktar użu tagħhom għamel ftit perjodu jintuża dan roċ allura wis probabbli ehm, ma kienx hemm iktar min iżommu. Imma Malta għandna wieħed. Mela, eh, Claire, L-ewwel rajna l-fidet u inti innotajt xini. Dak ix-xini għandna tlieta minnu u dak kien jitpoġġa propju fir-ras tal-mejda fejn se jkollok l-iktar persuna importanti mistiedna. Kien xi ħaġa li jingħata biss lir-rejiet, duka, nies ta' ċertu livell fis-soċjetà, imbagħad beda jingħata wkoll iktar bħala rigal Eh, u da jidu l-unef, jiġifieri hija kelma antika Franċiża li tfisser xini. Mhm. Il-preġu tiegħu huwa l-ewwel net huwa xi ħaġa dekorattiva ħafna fuq il-mejda. Għandek il-valur li huwa bil-fidda, għandek il-valur artistiku, għax għandek id-dettalji ħbula, ankra per eżempju, n-nies għandek ħafna dettalji ħelwin. Ehm, u għandu funzjoni, għax huwa fuq ir-roti, u kien ikollu ġo fih eh, isom kxaxen żar Se jkollok melħ, wawar u tista' tgħaddih il taħdejk. Ġieri għandu funzjoni ħelwa ħafna wkoll. Daw kler qed nilbishom mhux għax qed inħoss il-bart, sa mhux għax qed nħoggos li qed nilbishom. Imma meta mmissu ċertu affarijiet nippruvaw kemm jista' jkun eh, neħdu sibhom għax dawn huma parti mill-wirt li għandu l-mużew. Mela dina meta tara taħsibha li hija sempliċement qisu bħal senduq biex ngħidlek jew fejn inti tpoġġi xi affarijiet. U aktar minn hekk, dina hija skrivanija li kienet tiġi mexxija minn post għal ieħor, ġeneralment kien ikollha dina mhux is-saqaj tagħha, imma kien ikollha mejda fuq ix-xtoqgħod u tidħol eżatt hi biex meta toħodha minn posta li ħormod speċjali f'xi vapuri jistgħu kollok l-iskrivanija tiegħek u toħodha minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri portable biex ngħidlek, eh, portable des. Iva, kollox għadu autentiku, ġifieri ta' żmien eh, dan huwa kollox oriġinali u din jgħidu la vegwenjo, ġifieri dena kienet biċċa mara illi oriġinat fi Spanja. Hawnhekk qegħdin nagħmlu ftit support sempliċiment biex dana nkunu nistgħu niftuha. U dina kienet tinfetaħ. Umbat eh, fija tara u koll għandek diversi kxaxen ta' daqsijiet differenti.
Eh, anki font, allora kien ikollok ħafna affarijiet li tista' tqiegħdhom f'dawn il-kxaxen differenti. Kien ukoll ikollok postijiet fejn huma sigrieti, ġej ikollok xi ħaġa li ma tantx itturja, kien ikun hemm anke kxaxen fuq in-naħa ta' wara.
Xi ġmiel istampa tiġi dar bħal din fuq is-sur tal-imdina tgawdi l-veduta. Unzertajna ġurnata sabiħa ah, wkoll.
Fil-fatt din hija l-iktar parti għolja tal-imdina fejn tista' tara Eh, parti sew ta' Malta eh, taħtek hawnhekk u aħna wkoll komplejna nżidu biex anki nirreplikaw l-ambjent li għaw madwarna eh, għamilna ġnien żgħir fuq il-bejt u ġnien illi intuża teknika moderna ħafna illi sempliċiment dawn huma qishom imħadet li għandhom sostanzi biżejjed fihom li tista' tiżra u żrajna affarijiet li huma indiġeni u mediterranji. biex ikun qed jgħin ukoll l-ambjent tal-madwar. Ħafna, dan huwa roof garden, u xek. U jattira wkoll kler ħafna naħal li tgħin fil-ekosistem ta' Malta.